Ke komputer ku, totalnya tu sembilan ratus sembilan puluh berapa kaitu nah. Parak seribu banyak banar nang bakal ku reaction. Makanya aku tuntung akan itu dulu habis akan kan ku reaction hanyar kena aku masuk pulang ke grup yang yang barbar. barbar banar grupnya kam. Hiih aku cukup tiga buting barbar muyak hudah apalagi banyak.

Hanyar video pertama awan ai udah am bejugit nang kaya aduh ai lentur banar awaknya. Baik kita berukuan dulu ya kalo. Bubuhan ikam likit jua kawannya disana nah, jangan besupanan disini. Di channel Kahpi Official ni kawannya kita santuy.

kada. Meleban hari ni gas tuh si tambuk banyak nih ban banyak gas ai iya nah ada tawa gas ai nih nih nih si ikung nih nih gas gas itu kawan seperguruan gas eh, gas tuh kawan gas si seredril gas ai bah nih kawan disambut si seredril nih ulun banjar jua gas ai banjar jua aja gas ai banjar jua gas tengah Bubuhan supir kalau kawan lih. Ih, ya aku doakan nah supir-supir yang ada di banua nih, mudahan rejeki pian lancar. Iih, ingat anak bini di rumah lah jangan tapi manja blay. Omg. Iih supan supan nih nya iih. Jangan terlalu di video apalagi bebelit. Hmm, silau orang. Hmm. Iih. Nah, sama bubuhan nang pasukan silidril. Bayam. Nah, beda ahlak. pasukan silidril Yuli, ayo ha. Tapi aku paham aja pang, bu nikah nyambat pasukan silidril kan. Cuman sebenarnya kada menyelidril, sedikit, banyak iya. Napa jah, kau itu seperti hujan, hanya berani main keroyokan, tapi jadilah seperti petir, sendiri tapi mematikan. Kita kawannya tahun dua ribu dua puluh dah nini, handak dua ribu dua puluh satu, kada lagi nang bakakalahian tu kada lagi wahini ber apa yo bersaing-saingan, hiih maksudnya saing becari kaitu nah.

Nah, mungkin itu kawan yang maulah lalakian tu lanji. Karena bibinian nya kada handak menampilkan muhanya, menampilkan awaknya haja. Ha, itu tu.

Iih. Atau jua ikam mamuyaki banar menchat urang tarus kena kawan ai. Misalnya ikam tuh menchat urang terus menerus, kok urang muyak tau lah. Iih makanya disasadangi menchat tuh apalagi kam misalnya PDKT lawan bibinian. Bila inya tuh modelnya apa yo chatnya tuh singkat-singkat ya ikam sadar diri mundur pelan-pelan dah. Jangan lagi dikarasi. Karena lawas-lawas kena ikam sakit hati saurang. Inya bahagia ikam sakit hati. Dausah dausah pasokan troy lah. Jangan jangan. Makan ni ngalih ikam. Oh my. Mmm. Muha kada bungas chat kada dibalas. Asek. Satu dua tiga ampat lima anam bibinian nang bajoget. Muha kada bungas chat kada dibalas tuh. Iih, mun kaya ini kawan aku katuju ai malihatnya. Tapi kalu bubuhan ikam masukan Troy, lalakian nang bajugit kaya ini kaya ini heh. Iya iya iya, mungkin sedikit haja lah jogetannya karena bila ditarusakan kawan ai bisa ada yang bangun kaya itu nah. Iih. Di happy muha astrulhajim glowing bangat. Iya iya iya. Bila tatamu. Uung uyuh lamah limbai sadih badangnya. Bujur ja acil nih kawan ai. Hii bagi bubuhan ikam tuh yang bapoto imbah tu ikam upload fotonya di Instagram ataupun Facebook ataupun sosial media mana kah? Yang filternya tu wadidaw kawan ai asli. Jangan lagi karena kawan ai ikam supan saurang kena bila betamu wan asli. Misalnya di foto ikam beuh liwar glowing banar ni muha, pas betamu sekalinya kada sesuai lawan foto. Makanya pasukan tur harus menampilkan dirinya sebenarnya.

Ikam jangan mengemis cinta lawan inya. Ikam harus buktikan wadah inya bahwa ikam kada bujur apa nang inya sampaikan, apa nang inya sambat tentang diri ikam tuh. Misalnya kawannya bibinian tu kada menerima ikam apa adanya, dah ikam jangan apa adanya tarus. Ikam harus meningkat hidupmu. Dan ketika hidupmu meningkat, jangan lagi jua lawan inya.

Misalnya selebgram atau selebbook, seleb Facebook kan, selebbook. Iih, sama aja pada makan nasi kada usah besumbung-sumbung. Iih, kada usah, kada usah lah. Nih bagi pasukan Troy nih, hudah muha bebaya mayu misalnya, duit katapi ada, sumbung pulang. Itu kawan urang gin kulir mamatakakan. Napa mang? Oh kahujanan. Kahujanan. Nah. Ya ya ya. ya. Oh my. Lawan bini kah lawan pacar kah mang pian tuh? Atau pian ni pasukan Troy jua kah mang? Mm, mun pasukan Troy jua salam lah dari ulun di sini. Hai Rani, Engkol kah. Dunia ni lanji kada kawa melihat puki lalu hahandak di saki tambah helak gi. Ajar. Ok lah next aja lah. Kanapa bibini ngini. Yaa mat jangan menyaki ayam tarus mat tersadang sadang mat ai kelakuan tu mat ai ikam ni sudah mencuntan cawat acil imbah itu menyaki ayam pulang ikam kada takutan disaki ipi kah ha tu ipi tu kakasih. Dah kawan ai, tolong hentikan nah diskriminatif terhadap amat. Mm-mm. Beri mares nang ngarannya amat, ya kalo? Pokoknya hal nang negatif tu pasti tertuju ada amat aja di sosial media tu. Mm-mm. Mantan ni ngalih ikam. Nah. Muha kada bungas, chat kada dibalas. Jadi kawan ai sidin ni adalah pasukan Troy jua, iih ada tergabung di grup KHP official. Sidin ni amun kada salah bisi KP. Di mana kah diingat aku nah. Aku pernah video call lawan sidin nih. Nah, jadi salam lah, Mang lah. Hiih, dari Kahpe Official di sini nah. Yan, jujuran jangan terlalu larang. Limbah ta. Getah murah tahu lah bu.

Tolong jelaskan lah mang ujan lah kalo pian nonton nih di komen apa gerang artinya iai itu tuh mm jadi gasan pasukan troy kudoakan mudahan sehat tarus pokoknya uh, gasan pasukan troy di seluruh penjuru banua aku menyampaikan salam santunku di sini dari KHP official terima kasih yang sudah menonton videoku yang sudah mensubscribe channelku ini nah